Logica Office Furniture, Tel Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant.
Nilqawkom għal podcast ieħor il-biskuttin u l-biskuttini fħal il-ħmir di dejjem irrid ngħidha issa. Kif aħna Ġorġo? Naf, tista' saret tiegħek. Kollu sew nirringrazzjaw il dawk kollha qegħdin isegwu il-podcast tagħna Fuq il-Facebook ħafna nies jiltaqgħu miegħi jgħiduli l-biskuttin u ninduna. Kważi kważi ngħidlek il-verità jgħiduli kalamita jew il-biskuttin. Nippreferi kalamita jibqa' fuq allavolja dan huwa produzzjoni tat-tim. Ta' kalamita.
Ta' kalamita.
25 sena kważi ħa nagħlqu issa fix-xandir tajjeb. Tajjeb, mela, grazzi l sponsor Kellek xi feedback imma inti. Jien mhux ovvja kieku jataw, kieku ma niġix. Eh, eh, imma jkellmuk per eżempju meta tmur mela, tixtri. Buskuttin.
Għax inti tmur tixtri mill-postijiet li tifranka. Issa ma tnista' tona, tista' tal-buskuttini. Tal-biskuttini daqshekk. Xi tajt bija li mur postijiet li tifranka. Le dik importanti, per eżempju jiena nħu l-feedback Ta' x'ikun qed jiġri l-belt, man tal-grocer. Eh, mhux hekk. Eh, grocer li mhux oli biex niftehmu. Ma nafx grocer oli u grocer il-ħin.
Jara, prosa tal-li kattara, mhux ovvja li għawoli Għaw min jipretendija li u l-orħos u muwix, per eżempju. Eh, mux battara ta' għazri, ma mux għaxu jisu. Ma jien irrid dak li, per eżempju, il-ħelwa ta' tork, Tgħidlix nixtriha, friska. Taf kif? Ġobon frisk, mhm. ġol karta strazza, jew xini. Mela, illum il-mistiden tagħna tal-podcast eh, ma nsemmix minnu. Le, mhux issa wara sigla, tlaqna sigla. Is-soltu mhux qabel ngħidu minnu. Imma illum xi ħaġa kbira, bil-kursità, tlaqna.

Mela il-biskutti, naħseb bdejtlek qabel imma ma jimpurtax, dan huma problemi tax-xandir meta tkun live, eċċetera Nirringrazzjaw id-direttur tagħna Ivan Baldacchino illi llum ma ġablix croissants tal-irkotta. Dejjem trid tgħid xi ħaġa, llum għad sibt il-kafe lest. Insomma, kien ilu lest xi siegħa, ġifieri kasaħ. Le, ma Mister Corbyn jaf li jiena l-favoriti tiegħi huma l-croissants ta' ricotta. Imma ma kellux. Ma nafx minn fejn ixtrihom, mit-telgħa hawnhekk. Eħe, imma ma kellux. Mhumiex irħas, by the way, imma tajbin ħafna. Il-mistieden tagħna llum huwa ħabib kbir tiegħi, nirrispettah ħafna u dan huwa Adrian Delia. Il-ġurnata tajba.
Il-ġurnata tajba Alfred, il-ġurnata tajba Ġorġ. Ħa ngħid xi ħaġa mill-ewwel. Mela, mela. Għax inti bdejtli bil-frażi tal-biskuttini fal-ħmir. Jiena naħseb nistgħu ngħidu bi pjaċir li aħna maħniex ħmir għax biskuttini ma tawniex. Ekku. Ġifieri, bdejna mill-ewwel bit-tajjeb sewwa. Biskuttini ma jfissirx signifikat importanti. Però, però, sa l-aptit, semmejt il-biskuttini, semmejt il-croissant, beh ġifieri issa ħa noħorġu minn hawn lebhiena. Mela, Adrian Delia jħobb ifittet?
Iva ta, u ħa ngħidlek xiex. Kuljum infittet tnejn. Kuljum. Xi tfittet?
Tnejn. Tnejn.
Għax da snin ilu eh, kelli nagħmel it-testijiet insomma tal-kolesterol u sabu l-kolesterol, allura bdejt nieħu eh, dawn il-gallettini jisimhom privolat mingħajr ħalib ħalli ma jkollhomx insomma. Mingħajr xaħam.
Mingħajr mingħajr tajbin għall-kolesterol insomma. Tajjeb. U filgħodu ir-ritwal irid illi nieħu tazza te sewda mingħajr ħalib. U tfittet.
Mhux se tieħu te bil-ħalib biex imbagħad tieħu l-gallettini mingħajr ħalib. U tfittet u nfittet tnejn. U l-kolesterol niżel jew tela'? Il-kolesterol niżel.
Niżel. Imma mixi u nuqqas ta' xaħam hu, eh? Imma qed nimxi issa.
Għall-kolesterol tajjeb ħafna s-salamun, il-ħut. Ejwa, ejwa, x'għandu l-omega 3. Ħafna jaħsbu li s-salamun huwa xaħmi, mhu veru xejn, is-salamun tista' tieklu kuljum, huwa tajjeb ħafna. Jien ukoll għandi kaxxa għalik tajba u l-kolesterol intrielek wara. Prodott ieħor li jaħdem ħafna. Tajjeb. Tajjeb, mela, ejja ħalli nibdew. Però għal kolesterol l-iktar ix-xaħmijiet. Ta' qed nagħtu daqsxejn pariri dwar is-saħħa. All right, dott. Mela. Ara ma ppreparajtx iballa domandi. Le, jiena. Insidjużi?
Le, jiena.
Malli qalulna li għandna lil Dottor Adrian Delia fittixna ftit mal-ħbieb tiegħek, mal-familjari tiegħek, jiġifieri għandna ħafna mistoqsijiet. Mela. Pereżempju, xi ħadd qalilna. Bagħatna l-paparazzi tagħna biex tkun taf. Xi ħadd qalilna Li huwa viċin tiegħek. Inti meta kont żgħir. Sewwa. Kont naqra mqareb. Mhux naqra?
Mhux bħal kull, mhux bħal kulħadd. Ħafna, ħafna kont imqareb jien. Għalhekk forsi tgħidilna xi erba' praspar. Le, le, kont, kont, ejja nużaw il-kelma fuq tiegħi. Fuq tiegħek. Jien kont noqgħod Jien minn Birkirkara kulħadd jaf konna Birkirkara, imma ħdej il-Knisja l-Qadima li dak iż-żmien eh, kienet parti ġdida ta' Birkirkara li tiġi taħt farsi ngħidulu sewwa. U kien għad hemm ħafna li insomma allura ta' tfal kien playground enormi da u birroti u kampijiet u pulizija u ħallilin u cowboys and Indians u minn kollox insomma. Ena kont kont noħroġ kmieni ħafna għax kelli l-funzjoni

Għadni sal-lum ma tantx norqod, illum ma tantx għandi xelta għax Gabriel it-tifel fil-ħamsa u nofs sar loċ paħ jgħajjat. Iqum?
Kemm għandu żmien issa? Ilbieraħ tlura għalaq tmien xhur. Xi ħlew.
U. Għaliex Gabriel?
Kellna diversi opzjonijiet, kellna xi tlieta erba'. Nippreferu l-ismijiet klassiċi, mhux mhux mhux l-ismijiet. Tal-Bibbja.
Tal-Bibbja. Gabriel, l-Anġlu Gabriel. Hekk, Anġeliku.
Hekk manda.
U hekk għandha ċala faċċa del Gabriel, jiġifieri. And thank God, l-iktar ħaġa importanti dejjem fit-tfal, ħafna nies ixebbħu jagħmlu. Xieħ le. Imma Jiena f'tarbija, f'tarbija u inti tista' tgħid iktar issa bħal bħal għandi esperjenza vasta. Eżatt, eżatt. Vasta.
Jien dejjem ngħidilhom ma tebdu li fil-politika. Insomma, bħala politiku tipprova, insomma, taf kif bħala avukat naqra aħjar, imma mbagħad fejn itlu tfal għandi PhD. Esperjenza ta' sitt tfal. Ekku, ekku, ekku. Fimt ikollok naqra say. Bħala politiku niġu għaliha iżjed tard imma jiena għandi rispett kbir lejk anki fil-qasam politiku għax naf li inti m'għandekx mibegħda għal ħadd. Jiġifieri Laburist, Għalik qisu Nazzjonalist. Mhux qisu Nazzjonalist. Malti. Malti. Laburist. Malti Nazzjonalist. Kif nirraġuna jien. Bniedem mingħajr politika. Malti u nżid ta' uman aktar milli Malti għax inti fid-dinja. L-umanità hija xi ħaġa li sfortunatament fil-ħajja mgħaġġla moderna tas-social media tal-lum Nirriskjaw li nitilfuha. Tgħidli kif tista' titlef l-umanità? Umanità mhux min aħna, imma meta inti tnaqqas mill-kuntatt soċjali, meta inti dik jiena insejħilha the playground society, jiġifieri meta inti tfal tilgħab fil-bitħa tal-iskola u jkun hemm min jiġri, jkun hemm min hu kwiet, ikun hemm min hu bully, jkun hemm min mhux, ikun hemm min hu studjuż, u ġol-bitħa tal-iskola jiġu forged il-ħbiberiji, l-social structures, in-network ta' kif xi ħadd isib saqajh fis-soċjetà. U kulħadd illum fuq dawn il-media platforms qisek il-kuntatt uman tibda titilfu. U allura jekk inti ħa tibboderja tidħol fil-politika, ħa tagħmel dak il-pass kbir li fir-realtà huwa sagrifiċċju tremend, jekk ma tagħmilhiex biex tgħin in-nies. Mhux hekk? Biex tagħmilha ta'. Biex tgħin in-nies u tkun lest li taqla' l-vleġeġ ħafna drabi intortament. Għax. Ħafna drabi u sfortunatament hemm dik li tissejjaħ fil-politika an agenda. Ekku. Mhux fil-politika biss.
Ikun hemm nies qed jagħmlu affarijiet mhux għall-ġid komuni, għax inti tagħmel il-politika suppost għall-ġid komuni, imma jkollhom aġendi personali. U mhux fil-politika biss, taf f'kollox. Dik hija xi ħaġa għax inti anke fin-negozju jista' jkollok negozju li inti qed taqla' l-flus qed tagħmel, imma ma tkunx kattiv ma' oħrajn. Ekku, 'il quddiem ser nitkellmu dwar dan għax naf li Adrian Delia huwa wkoll uman u inti weġġajt ukoll. Infatti, kien hemm min qalilna li tant kemm int qalbek tajba u ġenwin li għall-politka ma tix tkun daqshekk. Eh, dik hija ftit sikkina taqta' miż-żewġ naħat. Għalfejn? Għax jekk inti supperv u ardit u arroganti, it's not good for politics. Taf kif? Għax Issa inti l-karattru tiegħek ma toqgħodx tbiddlu biex tara kif ħa tilgħab int min int. Diffiċli forsi ħa f'nofsiha fuq it-television bniedem kapaċi juri wiċċ b'ieħor imma fir-realtà kuljum fil-festi, fix-xogħol, fil-parlament, meta taqdi lin-nies, int min int. Issa hemm min hu hekk, hemm min hu hekk u jiena mhux xogħli li niġġudika. Però, eh, Jien ma nżommx f'qalbi. Jiena għandi enerġija li rrid nagħmel u ngħin u naħdem u nivvinta u nikkrea u nimxi 'l quddiem. Però, dejjem ħa jkun hemm min jagħmillek il-ħsara. Jiena m'hemmx għalfejn inkun jien biex nagħmillek kuraġġ, imma jiena naf ħabib tiegħi li hu Nazzjonalist, jgħid li hu Nazzjonalist, ovvjament, ma jaħbihiex. Għax hawn min jgħidlek jiena floater per eżempju, hawn ħafna minnhom. Imbagħad jgħid li jien Nazzjonalist, ivvota Labour, reġa' ġie lura u reġa' telaq meta spiċċajt int. U qalli jiena dak li għamlu lil Adrian Delia jiena ma rridx nibqa' nivvota PN. Jiġifieri daqshekk kien hemm ċertu nies li ħabbewk lilek, anki fl-istess partit. Forsi meta kont qiegħed. It's a privilege tagħkom. Forsi meta kont kap, forsi ma kinitx qed tinħass, imma meta ġara li ġara, qis anke l-popolarità tiegħek kibret iktar 'il fuq, in-nies aktar ħabbewk. Ara, ironikament, qed nitkellmu hekk b'mod informali ħafna, illum qed nieħu pjaċir ħafna iktar nagħmel il-politika. Il-għala? Għax illum qed nagħmel il-politika, inti għandek PPP. il-politika tal-partit, il-politika tal-parlament u l-politika tal-poplu. Illum qed nagħmel il-politika tal-poplu, jiġifieri man-nies. Tgħin, iċemplulek, taqdihom, tipprova ssolvilhom il-problemi, titkellem għalihom, tagħmel rappreżentazzjonijiet. Il-politika tal-parlament li hija sabiħa, il-politika tal-parlament hija sabiħa ħafna. Mhux biss dawk id-dib, issa jiena nieħu pjaċir niddibatti fuq kollox u jogħġobni debate. Imma wara l-kwinti hemm il-kumitati parlamentari li inti anke mill-Oppożizzjoni tkun qed tifforġa, tagħmel, tagħġen il-liġijiet, ftit nies jafu li l-Oppożizzjoni ħafna iktar tivvota mal-Gvern fuq liġijiet milli tivvota kontra. Hekk għandu jkun. Jiġifieri jkun hemm viżibilju liġijiet li inti taħdem fuqhom, ittejjibhom. Għall-ħares ta' għaliex l-Oppożizzjoni tgħid le għal liġi tajba. Imma u ttejjibha. U hemm mekkaniżmi, imma dawk ma tantx jidhru għax inti ovvjament imbagħad l-entertainment irid li inti tara l-parti tad-dibattitu biex toqgħod tara l-parti. kostruttiva ftit jarawha, imma issir u sabiħa u ttik is-sodisfazzjon, għax tgħid jiena pparteċipajt biex dik il-liġi tejjibtha. U mbagħad hemm il-politika tal-partiti, li sfortunatament hija, għall-inqas mill-esperjenza tiegħi, l-inqas sabiħa, għax il-ħin kollu bit-tensjonijiet u sort of bil-pressures 'l hawn u 'l hemm, eċċe. Dik il-parti issa mhux tant involut fiha, allura qed nagħmel u nieħu pjaċir nagħmel il-politika li ttik sodisfaċċjon kbir. Dik tal-Parlament u dik tal-Kunsill. Kieku, kieku, kieku bqajt tmexxi l-Partit Nazzjonalista, kont il-Partit Nazzjonalista titfgħu iktar lejn il-pożittività? Inti, fl-opinjoni tiegħi, ma ngħatajtx ċans turi x'tixtieq tagħmel. Għaliex kellek road block, kulħadd jaf x'kien. It was a term cut short, dik żgur. Fil-verità, Ġorġ, Adrian Delia qas ingħata ċ-ċans jagħmel il-ħames snin Imma Il-programm ta' ħames snin. Fi ftit. Aħna morna anke Birkirkara saqsejna lin-nies, għax inti minn Birkirkara, kont president tal-futbol, eċċetera, u ħafna min-nies, m'hemmx kulur, jiġifieri għax Laburisti, u għax anke Laburisti ħabbewk, anke meta kont Kap, biex inkompli ftit kemm inti ġenwin. Per eżempju mara li ltqajt magħha ħdejn tal-grocer qaltli, qaltli ara kemm hu ġenwin, mela għamlulu dak li jagħmlulu kieku nkont jien, Kont inqajjem gwerra, imma hu ħareġ u qallhom, xorta tivvutaw l-Partit Nazzjonalista, pprova jikkalma s-sitwazzjoni, għidt li biex tara kemm hu ġenwin. Għad li kieku kien ħaddieħor, kien jgħid hi, issa lili ma. Illum, illum in hindsight u b'iktar kalma u riflessjoni, illum ngħid kemm hu sew, anke jien ngħid tajjeb. Dak il-ħin. Hawn ħafna jgħidu li kważi impossibbli biex bniedem jirreaġixxi hekk. Imma jien il-proċess ma tantx kien twil. Jiġifieri mela ħa ngħidlek eżatt x'kien ġara. Dak il-ħin tar-riżultat, jien kont għadni fl-uffiċċju tiegħi, kien ġie minn hawn insellimlu Doctor Peter Fenech illi kien il-Commissioner li jieħu ħsieb l-elezzjonijiet u qalli, Adrian, qalli, ara kemm għandek bżonn ħin, kemm trid. B'siegħa sagħtejn qalli naqar inti meta ħa mmorru quddiem il-media u Qatlu ġej issa. Qalli x'inhu qatlu ġej issa. Kelli bella kafè u blajt ta' dak il-ħin għax ridt li ma naħsibx, ridt li ma nippjanax, ridt li ma niktibx, ridt li joħroġ dak il-ħin. Ġaqas kont pjanat sa ngħid. Dak illi kont qed inħoss. It's the only way to be genuine għax għax jekk taħseb or you overthink jew tikteb u tipprepara u tikkun sa ħa tispiċċa you're tailor making something, you're you're you're you're qed tagħmel xi ħaġa li skont kif taħseb li u jien ridt illi ngħid I pour out dak li kont qed inħoss. U kuntent illi għamilt hekk. Imma int saqsejtni mistoqsija l-ewwel rrid inwieġibilek. Kontx tieħu l-partit iktar lejn the positivity eċċetera. Ekku. It's, it's not easy, ħa ngħidlek għalfejn. Għax inti l-oppożizzjoni, il-kelma to oppose, sewwa, hi funzjoni kostituzzjonali illi qiegħda hemm dejjem għall-ġid nazzjonali, the common good. Pero biex inti tkun watchdog fuq il-gvern. Issa fejn huwa tajjeb, it's it's. Ekku.
U biex tkun watchdog trid tkun negattiv. Pero mhux. Tkun kritiku mhux negattiv għax dik il-kelma li forsi ma tantx nagħmlu differenza. Issa, il-ħażin hu met inti meta jkun hemm affarijiet tajbin ma tgħidhomx bħala tajbin. Pero kont kont tħalli Partit Nazzjonalista konservattiv għax pereżempju kif tista' tivvota kontra il-liġi tal-ugwaljanza pereżempju. Kif tista' tivvota kontra l-liġi tad-divorzju, pereżempju? Jekk il-poplu l-libertajiet iridhom, kif tista' tibqa' tgħid, Isni fin-niċċa, ħa nibqa' fin-niċċa? Mistoqsija,
it's not a light question, għandha portata kbira. Però komdu ħafna nweġibha, ħafna minn dawn li qed issemmi ġew, qabel iż-żmien tiegħi, pero, pero kont diġà nsegwi ħafna u anke ġieli ktibt pubblikament fuqhom. Ehm, hija d-differenza bejn dak illi huwa il-boardroom politics u l-bedroom politics, ħafna minnhom dawn. Why should the boardroom enter into the bedroom? Il-libertajiet tal-persuna, tal-umanità, ta', ta dak li int, int personali, sakemm ma tweġġax lit-terz, Għandhom ikunu tiegħek u tiegħek biss. U l-Gvern qiegħed hemm mhux biex jimpedihom, biex jiggarantihom. U dak huwa l-prinċipju. Issa mbagħad hemm, ħa nitkellem għalija personali biss issa, red lines illi mhux tidħol il-libertà, mhux tidħol l-ugwaljanza, mhux tidħol id-dixxerniment personali ta' kif ngħix ħajti, fejn timpatta fuq ħaddieħor. U allura tidħol il-moralità ta' kif ħa taffettwa persuna u man ieħor. Ħa nagħti l-eżempju klassiku, illi kien hawn diversi debates fuq u jiena kont pjuttost voċiferu fuqhom, fuq il-kwistjoni ta' abort, pereżempju. Hemmhekk jien, u again nitkellem b'mod personali għax ma rrid inpoġġi kliem f'ħalq ħadd, hemm linja illi filwaqt li mhux nippreserva, il-gvern għandu jippreserva id-drittijiet tal-persuna fuq ġismu li huwa veru, qed nitkellmu fuq ġisem il-mara ovvjament, inti tittara fejn għal-linja li inti mbagħad tintrometti fuq il-ħajja ta' ħaddieħor. U dawk huma diskussjonijiet in my mind mhux politiċi. Dawk huma diskussjonijiet Umani.
Mhux hekk umani ta' moralità. And humanitarian politics is something illi f'Malta imbagħtu biex jirnexxinna jkollna konverzazzjoni. Jien darba mill proposta. Konna qegħdin fil-Parlament tat-tfal. Ġifieri jiġu gruppi ta' ta' U tfal jarmuk, jarmuk. U qed nismagħhom jgħidu u tara kif għandhom tendenza naturali, naturali, illi jsibu kunsens. Jiġifieri jitlaq dibattitu. Ekku. Mhux ta' b'xejn Ġesù qal, Kunu bħat-tfal. Dak iżomm mal-aħmar u dak iżomm mal-blu. U f'daqqa waħda qed naqblu fuq ir-roża. Hekk, hekk. F'daqqa waħda. Għax m'hemmx mibegħda fit-tfal. Because they, and it's a natural tendency. Ekku. Issa, jien għedtilhom, għedtilhom tgħidx nagħmlu biċċa xogħol.
Għax it-tfal ma jafux jobogħdu.
Anzi, bil-maqlub. Mingħajr ma jafu jifhmu l-benefiċċju tat-togetherness. Ekku. If we are together we succeed. We move forward, if not, ma jaqblilniex. U dik hija l-. Fil-fatt it-tfal qatt jitkellmu fuq il-politika, qatt ma jitkellmu fuq il-politika, għax jinteressahom. Il-bniedem hekk hu. Mela, jekk il-bniedem ma jirnexxilux jaħdem flimkien, ma konniex noħorġu mill-ġungla, ma konniex nibnu, ma konniex nikkreaw, ma konniex inkunu ċivilizzati. Iċ-ċivilizzazzjoni, Alfred, dik hi l-abbiltà li torganizza ruħek f'soċjetà illi jkollha regoli u parametri li jirrispettaw in-nies. Naqblu.
Adrian Delia, Jiena ħa nsejħlek Adrian bħala ħabib, m'hemmx dottor illum hawn, u fuq il-politika jkollok ċans titkellem, aħna jien u George nixtiequ nkellmuk anke fuq il-ħajja tiegħek. Jiena sirt naf, George, lil Adrian Delia wara sew fil-funeral tal-għażiża ommi. Jiena ma kontx nafu 'l Adrian, kien kważi għadu għadek issir Kap tal-Oppożizzjoni, ċempilli Pierre Portelli kien qalli, Kondoljanzi qalli l-Kap tal-Oppożizzjoni. Jixtieq jattendi l-funeral ta' mamma tiegħek. Jista'? Għadtlu altru milli jista'. U fil-fatt, jiena għadtilhom, Dottor Delia jrid ipoġġi viċin fejn ikun il-Prim Ministru Joseph Muscat dak iż-żmien. X'imn wasalt, Alfred, ma nafx tiftakarx. Inti kont imxejt il-knisja kollha, ġejt għalija inti fil-bieb ta' barra u daħħaltni inti. Iva. Ma nafx tiftakarx. Iva. Kont imkisser jien. Inti kont għedt li qatt ma rajt lil xi ħadd. U dert.
Kont għedt li mort funerali imma qatt ma rajt lil xi ħadd.
Veru. U
li titlef il-ġenituri hija xi ħaġa tal-biża' kif Alla ħares qatt xi ħadd jitlef lil uliedu. Jien ġej għal did-domanda U l-ewwel nett nirringrazzjak li ġej dik in-nhar għax tiskanta jien illum Adrian hemm minni. Meta jkun hemm funeral il-belt kemm jista' jkun immur jekk inkun naf bih. Mhux biex jivvutawli imma x'jien naf minn ġie l-funeral t'ommi kemm bqajt napprezza dak il-fatt u n-nies dak huwa mument diffiċli għax inti mhux sejjer xi spettaklu Jiġifieri inti tagħmel sagrifiċċju għax funeral mhux xi ħaġa sabiħa. In-nies jibqgħu japprezzawha. Però jiena ġej għall-punt biex ngħidlek għax aħna l-paparazzi tagħna qalulna li lilek, apparti l-familja, t-tfal eċċetera, tmisslekx l-ommok u l-missierek. Ammont tal-papa.
Mela jiena missieri insomma. Minn Birkirkara, għadda dik. Proprja l-familja Delia mis-Siġġiewi. Siġġiewi. Imma dejjem għexu Birkirkara u missieri Touch wood, 87 u feroċi. Alla jbierek. U jagħmel il-kustinja u jagħmel da. Għadu jgħix is-Siġġiewi?
Le, le, le. Ma hu mis-Siġġiewi, imma dejjem għexu Birkirkara. Sewwa. U dak it-tip ta'. Minn meta kont żgħir inti? Ejw, ejw, jiena
twilidt tgħid August u tgħammidt f'Santa Liena, 18 ta' Awwissu. U dejjem għexna Birkirkara, insomma, mbagħad sakemm inżewwiġt, eċċetera. U missieri dak it-tip ta' karattru, insomma. voċiferu u da. Il-mamà qisek qed tara waħda minn dawn, litteralment, jiġifieri kieku kelli nagħmel il-figurazzjoni tagħha, bil-kuruna quddiem Dun Ġorġ. Ekku. Hekk.
Bħalma kienet ommi.
Very quiet. Titlob għall-familja. Il-biċċa xogħol illi, u b'hekk semmejt li speċi. X'isimhom?
Alice, il-mamà, u l-papa Andrew. Darba minnhom kont ħadtha miegħi, għax jekk ma noħroġhiex, insomma, mhux se tmur x'imkien waħedha, għal mama. Ara jew joħroġha papà, jew jien, jew hi, insomma. U dak kien hemm, ħalfar, xi ħaġa tar-racing, ilu snin, tant, ġifieri kont għadni l-università, twenty two, kelli twenty three, tletin sena ilu. U dik kwieta dieħla, insomma. U dik kien hemm b'xi mod il-biċċa fejn ikun hemm in-nies normali u l-biċċa fejn jidħlu l-VIPs. U din mingħajr ma tinduna ommi miexja bil-mod il-mod biex tiżżattat fejn kien hemm tal-VIP. U ta' kien hemm wieħed xi security għassa u ħa jagħlqilha l-gate fuq wiċċha. U din miskina bilkemm qed tinduna żommha dieħla hekk taf kif, u x'li naraha, qed ngħidlek kien ġifieri qisni tigra sirt. U żgur. U waħed mill-mumenti li tixhed dak li qed tgħid, ġratli l-istess kien. Darba minnhom naħseb l-unika darba. Mhux għalik għal ommok. Għal ommi. L-unika darba li konna tal-lajni għal-ground kien hemm xi logħba internazzjonali insomma xi ġew insejx kien. Again, kelli xi 16, ġifieri qed nitkellem. Il-mama kemm għandha żmien?
85. Alla jbir.
87 u 85. U diħlin da, insomma, rassa ta' nies u da, u jitkon speċi jisa mitlufa ma tax fejn, u biex, u l-istess kienem xaħat ħajħtafa, baj minna dik ġemma.
Ġviri, Għandi sens ta' protection, protective. Għalihom, mela, mela. To be fair, ħafna iktar għal mama because in my mind. Bħalma kont jien, mhux hekk, mhux hekk. Iktar
the quiet of the couple. Eh, il-papa jaf jiġġieled għal ħin nifsu. Ġifieri naħseb għandi the softness of my character coming from my mother u l-partiġelli da insomma ta' Ma nafx domanda personali imma naħseb nista' nista' nista' nista' ngħidha. Il-ġenituri minkejja li għandhom dil-età kienu segwew pereżempju minn xiex għaddejt, inkwetaw. Il-mistoqsija kont se nagħmillu, għax inkont se ngħidlu, għaliex tajjeb li ngħidu li Adrian Delia pereżempju meta Birkirkara Ma kinux daqshekk, mela, kienu fil-glorja, mbagħad bdew niżlin. Daħal Adrian Delia biex birkirkara l-futbol reġgħu. Żomm naqra, konna nerbħulhom aħna fi żmien Adrian Delia. Iva, imma Adrian Delia daħal biex jirranġa s-sitwazzjonijiet li kien hemm dak iż-żmien fil-klabb tal-futbol. Meta dħalt għall-Kap tal-Partit Nazzjonalista, ukoll kien għadu kif ħa daqqa u daħal, Meta fuq dawn iż-żewġ affarijiet hekk, biex inkompli anke mistoqsija mal-Fred, tpoġġi lil ġenituri f'moħħok isma' ħaj jinkwetaw. Titqatta, qed titlob u xorta qed titħaqlek ħalli ma turikx li qed tinkwieta, ħalli ma tmurx iżżidlek
pulz siher inkwiet. Imma tajjeb li ngħidu li l-kuruna għalija hija l-aqwa arma, li sfortunatament dik l-arma li tipproteġina qegħdin inwarbuha. Il-Papa b'mod totalment differenti għax il-Papa ġifieri jaqra l-gazzetti kollha jitkellem man-nies isegwi t-television fuq Facebook kollox. Botta u risposta għadha dik. Allura jkun iktar, u mur għidilhom, u mur għax għamel. Imma Naf illi he appreciates the fighting spirit, jiġifieri mhux minn dawwar għax għamel u għalfejn dħalt u x'għamilt b'idejk. Mela nistgħu ngħidu. Mhux dak it-tip li jaqtagħlek qalbek jew li jġegħlek tħossok ħażin għax għaddej, anzi jinkuraġġini, fhimt? Mela. Tagħtix kas x'għamlulek għal. Tara hija, il-fighting spirit ġej minn missierek u t-tjubija ġejja minn ommok. Mhux għax missierek mhuwiex imma ma jfissirx li bniedem għax kelma jgħidilek u għax. Sewwa, sewwa għax-xorta.
Hux hekk? Sewwa, x'inhu.
Tajjeb, sellilna ħafna għalihom. Will do. Jiena ntik il-parir, illum nista' ntik il-parir biex tqatta' ħafna ħin magħhom kemm jista' jkun. Jien naf pereżempju bħal Gabriel tajt ħa mmur nieħu te. Ħa mmur nieħu te ma' Gabriel għand ommi. Jiġifieri japprezzawha. Iż-żmien jgħaddi malajr, iż-żmien jgħaddi malajr. Jiena l-iktar ħaġa li kont ninkwieta qabel norqod anke meta kienet b'saħħitha li qatt tmutli ommi. Imma Għaddejt minnha u hija tbatija kbira. Neqilbu l-paġna. Sirt naf li inti twilidt fis-sena li twilidt jien, 1969. Summer of the sixty nine. Summer of sixty nine, Bryan Adams. Mużika, Adrian Delia biex jirrilassa. Mela, fit-tmienja ta' Awwissu tal-1969.
Għażin għandna il-kompetizzjoni magħha. Għax in-nies insaqsuhom min twieled, fejn meta twieled Adrian Delia. Adrian Delia twieled fin-1969 għal min se jagħmel post fuq Facebook ħa ngħidilhom illum. għax għandhom ikla mingħand il-Mercanti Restaurant illi jinsab fit-Terrazzin tas-Suq tal-Belt. Mhux kull min jagħmel ta, għax kieku
rridu eluf.
Ajma.
Nixtiequ nirringrazzjaw l-isponsors tagħna fosthom il-Fana, għax il-P ma tħossiex George, Fana. U irrid ngħid xi ħaġa jidhirli ndiriehom issejħu għalih, meta jidhirli ndiri jekk kien President u l-Belt konna nirbħulkom ġieli tirbħulna intom, kellna ċajta bejnietna, Konna ngħidu, Taf li hemm birra partikolari li iktar tajba tixrobha bil-flixkun milli bit-tazza, taf għal. U konna ngħidulhom, konna ngħidulhom, Ġorġ, aħna Birkirkara, il-Karkariżi jixorbu l-birra mill-flixkun. U mbagħad jgħidulna għal xiex, ngħidulhom għax it-tazzi ġew kollha l-Belt. U l-istess il-faner jiena dan inħobbu għax Ma nixorbux mit-tazza jien da. George, Il-fuxkun huwa tant komdu nieħu pjaċir nixorbu mill-fuxkun. U ixrob mela aħjar toqgħod kwiet ħadd ħa. Ma qas jaf x'qed ngħid moħħu moħħu fil fil x'qed jgħidu n-nies naħseb hu. Għax deħlin il-kummenti. Eħe hija mela.
Xi date imma. Forsi jidħol xi wieħed tajjeb kumment. Mela.
Adrian, feel free li tixrob. Grazzi, grazzi.
Kieku tmur lura fiż-żmien hemm xi ħaġa li ma tagħmilhiex U mhux waħda. Le, ta, le. Kollox ta. Ħa ngħidlek.
Terġa' tagħmel. Għax it-tajjeb tibqa' tgawdih. U l-ħażin, li hekk hu dak li tirreferi inti, hemm ħafna, tgħallimt minnu. U ma tistax tikber mingħajr ma titgħallem il-ħażin li għamilt. Il-ħażin hu, partikolarment fl-età tiegħi u iktar ma nikbru, illi dak li tkun għamilt ħażin, ma titgħallem xejn minnu u tarġa' tirrepetih. Jiġifieri mhux ma narġax, jiġifieri at that point in time għamilt xi ħaġa, iddispjaċini, nixtieq li m'għamilthiex, ma narġax nagħmilha iva, imma mhux nagħżel li kieku m'għamilthiex. Tajjeb.
Inti persuna. Jekk il, jekk il, ippermetti, x'kont se nistaqsih? Kont ngħidlu int persuna tas-xitwa u li naqalulna li ħafna. Ta' biex tax-xitwa jew tas-sajf, ta'? Tax-xitwa, tax-xitwa, jien tax-xitwa, hi. Għax fix-xitwa aktar ma jagħmel kesħa, iktar tilbes. Inti avukat, jiena tax-xitwa u ta' bil-lejl. Tgħodd avukat, imnalla l-imħallfin u l-maġistrati m'humiex Alfred Zammit. Għax, għax, għax l-istess domanda li, dejjem l-istess domanda, x-xitwa jew is-sajf. X'kont se nsaqsih? Imma mhux kulħadd iweġibha bl-istess mod. X'kont se nsaqsih, ħa nara, mħallef? Għax kont ġast ngħidlek, le mhux hekk, kont se ngħidlu inti persuna tax-xitwa għaliex lilna qalulna li meta tiġi biex issiefer tagħżel vaganzi fejn hemm kesħa, borra, anke fil-perjodu tas-sajf. Jekk jista' jkun, jekk jista' jkun. Imbasta. Ġietni sewda s-sena, Ġorġ, ħa ngħidlek, ġietni sewda s-sena illi il-ġimgħa eżatt illi kien hemm il-heat wave, kont imsiefer fil-muntanji,

Lili jekk xi ħadd isaqsini, semmi xi ħaġa tajba li għamel il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Jiena mill-ewwel inwieġeb li neħħa s-sigaretti, it-tipjip fir-restaurants. Dik xi ħaġa tajba ħafna li għamel il-PM fil-Gvern u għadna ngawduha sal-lum. Semmili xi ħaġa tajba fl-opinjoni tiegħek li jagħmel il-Partit Laburista fil-Gvern? Mhux diffiċli. Taħt Joseph Muscat jew Robert Abela? Taħt it-tnejn actually.
Mhux diffiċli, semmejtha inti qabel, kombinazzjoni fl-introduzzjoni jew ftit wara, id-drittijiet ċivili. Ġifieri mhux tant għax qabel ma kien hemm ebda dritt ċivili ta' imma naħseb il-Partit Laburista, he made it a mission, he made it a mission, illi f'dawk li huma drittijiet ċivili, litteralment jimxi bi speed fenomenali li naħseb rikonoxxut mhux biss Malta imma anke barra minn Malta. Jekk terġa' ssir elezzjoni għall-Kap tal-Partit Nazzjonalista, ma nafux se jiġri ovvjament, fl-elezzjoni jista' jerġa' jirbaħ Robert Abela, jista' jirbaħ Bernard Grech, però jekk Bernard Grech jitlef, u terġa' tissejjaħ elezzjoni għal Kap, inti terġa' tikkontesta għal Kap tal-Partit Nazzjonalista? Le.
One, l-elezzjoni baqgħalha. And in politics, one day is a long time, aħseb wara tliet snin u nofs, jew kemm baqa' erba' snin. Għaliex le imma?
Għax weġġgħuk jew? Mhux tant, ta' le, mhux tant. Ħa ngħidlek għax naħseb dik kien hemm żmien partikolari, kemm f'ħajti, jiġifieri li prattikament wara 30 sena fi prattika privata, kemm fil-ħajja tal-Partit Nazzjonalista, kien hemm bżonn, ħtieġa, sejħa, li tara meta ma qomtx filgħodu jiena tisma' sa nagħmel ħa ħa ninvesti, ħa ħa nkabbar in-negozju, ħa nsib iktar klijenti, jew mhux hekk ġrat bil-magħlub, kien hemm sejħa, sejjaħt Issa, twila l-istorja kif, minn min, meta, eżatt. Ma issejjaħt u weġibt għal dik is-sejħa. Ma nifhimx li din ħa terġa' tiġri. Jiġifieri, that was a particular point in time illi kien hemm ħtieġa, kien hemm bżonn, kemm ukoll fiċ-ċirkostanzi ta' ħajti dakinhar, fiċ-ċirkostanzi tal-partit dakinhar, Ma nifhimx illi qatt tista' tarġa' tiġi. Qed insemmu dan dan il-proċess kollu. Għaliex Isma' George. Kienet diffiċli George. wkoll għaliex Sorry George, di esklusiva, eh, l-għalib. Ejja, mhux hekk. Em, Għalik, meta ħriġt tal-kap tal-Partit Nazzjonalista, kienet diffiċli, wiċċek forsi ma kienx daqshekk familjari, eh, ma Mhux ftit, tessel- ħafna. mat-tesserati għaliex kienet l-ewwel darba li l-Partit Nazzjonalista uża li l-aħħar il-kandidati li kien hemm għall-tmexxija ta' kap jgħaddu għand il-kunsilliera, jibqa' l-aħħar tnejn u mbagħad jivvutaw it-tesserati. Qabel tiġi għad-domanda, plus illi jien niftakar li meta kont ħa tikkontesta inti, anke fil-kamp Laburista li jiena naħdem fih, kien hemm A fis-sens, isma' daw sabu kap, tajjeb, maħbub. Jiġifieri fil-kamp Laburista dak iż-żmien jidhirli żmien Joseph Muscat inti sirt, hux hekk? Jekk nista' nagħti eżempju, qisek għandek da. Fin-negozju jgħidulu it-third generation curse. Jiġifieri inti jkollok xi ħadd bravu tajjeb illi beda negozju u mbagħad għandu erba' ħamest itfal u dawk kabbruh in-negozju, meta niġu għat-third generation jibdew jiġġieldu l-kuġini ma' xulxin u ħaġa u tiġri ħafna fin-negozju. jiddeċiedu li jġibu xi ħadd minn barra, l-ewwel CEO, l-ewwel General Manager li mhux tal-familja. Bejn wieħed u ieħor hekk ġara li kienet l-ewwel darba li l-Partit Nazzjonalista għażel, jien naħseb b'mod tajjeb, għaqli, naqbel magħha dik id-deċiżjoni, li jaċċettaw li jkun hemm xi ħadd minn barra. Ovvjament għandha l-flip side tagħha li jkun hemm min jgħidlek imma da, imma da, imma da, imma jkunx jafu. U dik mbagħad tikkrea l-problemi fiha nnifisha. Imma naħseb il-proċess kien hemm bżonnu. Illi jkun hemm a breath of fresh air, li jkun hemm bidla, li jkun hemm demm ġdid, illi jkun hemm perspettiva differenti mhux magħmula minn snin ta' militanza partit, naħseb hija bżonjuża. U naħseb, inti l-ewwel semmejt xi ħaġa u bqajt newden għad tista' issa nsemmiha jekk ikolli ċ-ċans. Meta kont qed tgħid il-floaters u mhux ploters eċċetera. Id-direzzjoni tatna ħames minuti oħra. Prosit, thank you. Waħda, għax qed ngħidu ħafna. Waħda mill-affarijiet li qed jiġu fil-politika bħalissa hi illi qed jiżdied il-proporzjon ta' nies Illi ma jgħidulekx, Jien minn dejjem Nazzjonalist, jien minn dejjem Laburist. Qed tonqos fil-verità.
Dik qed jonqsu, qed jiżdiedu dawk illi jaħsbu b'mod oġġettiv. Aħjar. Li hu tajjeb. Għax inti mhux, mela Ġorġ jgħidli da tajjeb, inti tgħidli da tajjeb, jiena noqgħod inqisu. Mela dejjem int għandek raġun, mela dejjem da. U jista' jkun illi partit illi llum għandu l-ideat ċari fuq xi ħaġa, għada pitgħada ma jibqax. Pereżempju x'inhi r-relazzjoni tiegħek ma' Robert Abela?
Differenti minn dik li kienet ma' Joseph Muscat għax Joseph Muscat sirt nafu biss meta dħalt fil-politika allura kienet purely political. Robert Abela ovvjament jiena avukat. Kollega. U avukat ara kont ġifieri Robert Abela nafu iktar bħala avukat milli nafu bħala politiku jien. U għalkemm it's a different ball game, it's a different forum, il-karatter. Titkellmu intu, imma titkellmu intu. Ejja, nkellmu
u jekk inti tkun taf il-persu, mela. Il-familja tal-avukat hija familja li jekk mhux talli għax avukat biss, għax hekk konna tnejn avukati tal-qorti għax inti għandek avukati li qas jersqu lejn il-qorti. Imma l-avukati tal-qorti, li l-proporzjon huwa iżgħar mill-avukati kollha li hawn f'Malta, ikunu jafu xulxin. Allura inti jkollok il-libertà li anke meta tikkritika, anke meta toffri suġġeriment fil-Parlament ġifieri, titkellem b'ċerta libertà ta' konoxxenza 20 sena, ha? Jiena naf u semmiha George qabel li inti tobgħod li jattakkaw il-politiku personali. Per eżempju. Jien għalija it is sad. It is sad. U mhux nobgħod bih, nirrabja. Għax int għandek xi ħadd illi diġà qed jagħmel sagrifiċċji kbar, illi diġà telaq ħafna minn ħajtu. Illi tikkritikah tajjeb, illi tgħidlu fejn hu ħażin, illi naqas, ma jimpurtax.
F'debate jien, kieku jkolli l-opportunità li jkolli debate ma' xi ħadd, mhux fil-politika biss, on anything, jien, u l-karattru tiegħi hu li rrid nirbħu d-debate, irrid inqaxxar kull argument, jien dejjem nargumenta illi tgħid mhux tirbaħ l-argument, imma bl-argumenti tagħna t-tnejn jirbaħ il-poplu għax joħorġu l-aqwa ideat. Imma li tattakka personalment, U ħa ngħidha li tattakka bit-tfal. U bil-familja.
Minn għalija that's a red line u. Naf, naf.
I'd rather not be in politics milli nirrikorru għal xi. Int għaddejt minnha din, attakkaw. Għadda minnha.
Ħarġu, l-ewwel kienu ħarġu videos jiena ma naqbilx qatt li affarijiet personali għandhom naf li ma nistgħux niftħu lek feriti.
Ħa naqtaħilek fil-qasir. Iktar ma għaddejt, iktar reżolut illi Ma nagħmilx jien. Iktar, mhux inqas. Bravu, bravu, bravu, bravu. Jiena kont se ngħid li inti biex tajt is-sehem tiegħek, anke meta kont Kap, anke l-familja tiegħek kellha tagħmel sagrifiċċju u qattajt forsi ftit ħin. Kull politiku ta.
Kull politiku, kulħadd. Iva, imma naħseb hemmhekk iktar imbagħad jiddispeċik meta. Il-familja tweġġi iktar. Ara, dik mhijiex politika.
Il-mod kif tiġi attakkat. Il-kelma politika tfisser li inti trid tagħmel il-ġid lis-soċjetà. Pereżempju, jiena Mela jekk inti m'intix qed tagħmel hekk u m'intix qed tiġi kkritikat fuq dak li qed tagħmel imma fuq nipprovaw insibu xi ħaġa ta' Mela dik mhix politika. Pereżempju, Adrian, jiena lil Robert Abela nafu bħala ġirien tiegħi Marsaskala, għax jien għandi post tas-sajf Marsaskala, Ili nafu snin twal, għax jiena noqgħod fl-istess sular li joqgħod il-Prim Ministru. Nafu bħala avukat, naf tifla titwieled, ġirien, ħbieb, eċċetera. Naf li minn meta kien żgħir joħroġ bil-boat, mhux mhux boat daw il-lussużi l-kbar, daw li jiġru ħafna ngħidilhom jien. Speedboat.
Mhux speedboat, hemm kelma oħra.

Kif jista' dak il-ftit ħobi li għandu, ma għandux ikollu ħin liberu persuna Ara, jien nirraġuna. li jekk għandu dgħajsa ħareġ biha b'daqshekk m'għamel xejn ħażin, eh? Margaret Thatcher kienet tgħid, When the personal attacks begin, it means that there is nothing else to criticize. Hekk kienet tgħid. Ekku. Meta taqa' personali m'hemmx xi kritika. Għax jekk jien għandi
Jiena ma ħansemmi topic politika ma ħansemmiha. Bħalissa għawa kbira fuq l-iskart u l-ġbir insomma tal-da, whatever. Mhux se nidħol fil-mertu. Dik li nista' ngħidlek jiena. Però jekk dik hija l-issue, nitkellem fuq dik. Ekku. Jiġifieri jekk m'għandix issues fuq xi. Jekk is-sistema ma ħadmitx. Nitkellem fuq dik u nitkellem fuq għalfejn u min għandu tort u min għandu. Kemm trid.
Per eżempju, n-nies ftit jafu, per eżempju, n-nies ftit jafu li hemm rules ġejjin mill-Unjoni Ewropea wkoll. Yes, yes, yes, yes. My point is, f'pajjiż dejjem taħt kwalunkwe gvern, f'Malta barra minn Malta, ħajkun hemm viżibilju affarijiet x'titkellem, x'tikritika, x'tipproponi. X'tipproponi hemm il-politika proposittiva. Nixtieq jekk ħadd inħela fuq il-personal, sinjal li m'għandek xejn fuq xiex titkellem. X'inhi l-opinjoni tiegħek u jiena naħseb fl-opinjoni tiegħi Jiena ma naqbilx ma' dan li se ngħidlek, imma ma rridx ninfluwenzak biex tgħid bħali. Jiena ma naqbilx illi n-nisa jiġu eletti kif ġew eletti. Tajjeb. Jiena nħoss illi mhix ġusta, l-irġiel xorta jitilgħu tajjeb jekk ikunu ġabu l-voti, però rajna li telgħu ħafna nisa u nsellmilhom kollha u nawguralhom u u ngħidilhom inħeġġiġhom jaħdmu għall-poplu, però jien ma naqbilx ma' dik il-liġi. Perfect question.
Mela, ħa nibda milli nieħu l-mea culpa li ngħid illi jiena meta ġie l-vot, ivvotajt favur dik il-liġi wkoll. Il-Parlament kollu vvota favur dik il-liġi. L-istorja The historics of it kienet illi diġa kien hemm consensus bejn il-partiti, jien ma ħassejtx illi għandi naqleb dak kollu li kien hemm u tkellimt u nnegozjajt u għamilt biex għall-inqas kienet ħa tkun għal żmien limitat, to be phased off, sunset clause jgħidulha. Mela dak x'għamilt ħalli ħadd ma jgħid illi. Kieku llum terġa' tivvota favur? Personalment, totalment ma naqbilx. Għal raġuni waħda, jekk aħna veru naqblu fl-ugwaljanza, jekk aħna veru naqblu illi m'hemmx gender differences, sex differences u kulħadd huwa l-istess, mela mara kapaċi daqs raġel, raġel kapaċi daqs mara.
Issa, jekk irridu nidħlu fl-argument tal-minoranzi, jekk il-minoranzi, jekk il-soċjetà hix riflessa fil-Parlament. Fl-opinjoni tiegħek għandha tiġi riveduta dik il-liġi? Hemm is-sunset clause xorta li mbagħad inti it phases out. Ma ħa nsemmilek għax konna qed nitkellmu fuq l-ugwaljanza. Mela għalfejn m'għandux ikun hemm proporzjon partikolari ta' gays fil-Parlament? Għalfejn le? Hekk hu. Jekk aħna qed ngħidu mhux male u female biss hemm, mhux hekk? Il-prinċipju tal-egwaljanza hu li kulħadd għandu l-libertajiet tiegħu, ix-xeltiet tiegħu u hemm varjetà, rainbow, Għandek punt hawn. Mela allura jiena nista' ngħid ngħid isma' jiena. Mela persentaġġ ta' persuni omosesswali għandhom jitħlu fil-Parlament. U rridu noqogħdu noqogħdu. L-istess argument. Mela kemm hemm kemm hemm f'Malta? Rridu nagħmlu survey. U rridu nsaqsu 'l kulħadd. U ngħidu ara mela hemm 10 percent, mela għandu jkun hemm 10 percent LGBTQI fil-Parlament. O ejja. Imma inti dejjem twieġeb tgħid li tgħid li tħoss. Hekk naħseb.
Jekk terġa' tiġi l-liġi qudiemek, din liġi tan-nisa jitħlu fil-Parlament. Terġa' tivvota favur? Ħa nwieġbek again b'mod onest ħafna, inti jekk qiegħed f'partit, sakemm ma hemmx affarijiet li jaffettwaw il-fidi u l-moralità tiegħek, it-twemmin tiegħek, hekk miktuba fl-artikolu tagħha, m'għandekx il-libertà, jiġifieri inti trid tivvota mal-partit. Imma from a personal perspective hekk hu u kieku kelli nagħti parir, kieku kelli nimbotta, kieku għandha ssir diskussjoni, le m'hemm mexja issa, ħa ħa nkompli. Hemm ħafna ħbieb tiegħi nisa illi jaħsbuha bħalek u bħali, ħafna, għax jgħidulek li m'inkapaċi. Jiġifieri dan qed tgħidli li jien m'iniex kapaċi u rrid l-imbottatura għax m'iniex. kapaċi. Sfortunatament wasalna. Għadda l-ħin. Biex nagħlqu.
U baqgħna kieku.
U baqgħna. Biex ngħidulek. U kellna balla domanda issa nagħmlu għablu. Biex ngħidulek grazzi aħna ħantuk ikla wkoll. Ġewwa l-Merkanti.
Grazzi. Restaurant li jinsab is-Suq tal-Belt. Naf fejn hu eżatt, prosit.
Tajjeb, mur hemmhekk, ħu pjaċir flimkien mal-familja tiegħek. Grazzi ħafna. U grazzi tal-li ġejt.
Thank you. Grazzi lill-isponsors. Grazzi.
Ħa tagħlaq inti jew nagħlaq jien? Kont se ngħid grazzi lill-isponsors u nfakkru l-kompetizzjoni, għidulna meta twieled Dr. Adrian Delia, ibgħatulna fil-kummenti id-data, l-ann hu biżżejjed, ix-xahar biżżejjed. Niftakru Bryan Adams.
U ħafifa. Isma' allura għamiltlu domanda li ma weġibilix. X'inhi?
Għax għamilnulu domanda oħra ta' ħa nagħlqu biha. Kieku Adrian Delia imur id-dar għall-kwiet, Jagħmel grogg żgħir għall-kwiet fix-xitwa X'mużika jippreferi jisma'? U jitfi l-mobile.
Int semmejt lil Bryan Adams, Aerosmith, dak it-tip ta' Soft rock.
Isom soft rock hekk li they soothe the brain and elevate the spirit. U2 pereżempju, U2 jogħġbuk?
Ħafna. Pride in the name of love. Tlaqna. Per eżempju tajjeb li d-direttur wara il- One man Eh, sabiħa. Wara il-closing tal-biskutin jibda jdoqqilhom xi video. Eh, sabiħa. U naħseb ħajdoq inna xi tnejn ġew id-dnejn għallum. Nissuġġerulek li jekk segwejt il-podcast eh, tisma' l-kanzunetta Idħol fuqha inti fittxa YouTube għax mhux se jagħmluha għaluli. Pride in the Name of Love tal-U2. Grazzi ħafna lil Adrian Delia. Grazzi. Għal pjaċir nerġa' nitgħallem. Nittama nintaqgħu għal kafe il-Belt. Naf il-Belt ħobba ħafna int. Ħafna. Għalkemm kont President ta' Birkirkara. Valletta New Hearts u koll. Mela, jena eh, ħdimt ħajti kollha il-belt u naħseb hija waħda mill-bliet spettakolari tal-Ewropa. Grazzi ħafna u jien nirringrazzjak li anke meta kont Kap tal-Oppożizzjoni tajtni pariri tajbin għal Belt Valletta. Grazzi ħafna. Tistijiet lil kulħadd nittama illi e, e, bilħaq Ġorġ, eh. importanti jagħmlu share minn se jagħmel share il-podcast tagħna, ġifieri. Ukoll jidħol biċ-ċans li jirbaħ aktar iva, regali. Iva, iva. Grazzi ħafna Ġorġ. Bye. Il-vjaġġi tajjeb.

Logica Office Furniture, Benna, Tel Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant.